Mela, good afternoon li kulħadd. Tajjeb, mela, ħanafas fuq xi ħaġa llum illi hija kruċjali. Min forsi ilu jsegwini jaf kemm nisħa fuq l-importanza ta' għalfej why nagħmlu li qed nagħmlu. Mela, meta inti ħa tagħmel l-exercise, mhux ħa tagħmel l-exercise Tajjeb biex tgħid isma' kemm hu pjaċir nagħmel il-push-ups, kemm hu pjaċir inħaddem saqajja nagħmel l-isquats, però ir-raġuni hija illi inti minn dak li qed tagħmel tixtieq li joħroġ xi riżultat. U dar-riżultat normalment ikun jew pereżempju tixtieq illi tilbes sizes iżgħar, jew tixtieq illi pereżempju inti quddiem il-mera tħossok komda miegħek innifsek, forsi tħossok komda quddiem ir-raġel, quddiem il-partner tiegħek, tajjeb? Forsi tgħid isma' għandi numru ta' ħwejjeġ id-dar fil-gwardarobba mhux qed jiġuni. About time illi dawk il-mijiet jew forsi eluf ta' ħwejjeġ li għandi mejtin litteralment fil-gwardarobba nerġa' nilbishom. Nixtieq ninbidel għax jiena irrid illi meta noħroġ nieħu pjaċir u mhux niġi biex nilbes xi ħaġa u nieħu qatgħa f'imsarni. Tgħid Marelli, ħa nerġa' noħroġ pereżempju, xi dwejjaq, aħjar kważi kważi nibqa' d-dar, hi ħa nbiddel fil-piġama u nibqgħu relax. Kemm ħa ndumu dejjem relaxed u dejjem anke forsi sforz in-nervi nieklu iktar? Number one għax qegħdin id-dar u nafu li d-dar diġà hija tentazzjoni minnha illi niekol, niekol, niekol, tajjeb? U number two għax huwa dak li ngħidulu escapism, qed naħrab mill-fatt illi jiena mdejqa allura niekol, niekol, niekol. U dik ftakruha dejjem, mela meta intom ħa tagħmlu kwalunkwe exercise ikun xi jkun, kif dejjem ngħid, l-iktar ħaġa li hija komda għalikom sibu, alright? Ftakru dejjem għalfej qed tagħmlu li qed tagħmlu. Mela forsi pereżempju jdoqlok l-alarm fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu u ħa tgħid hija Marelli m'għandix aptit, insa. Jew inkella tista' tgħid żomm naqra, jiena dan l-alarm għalfejn għamiltu? Jiena għamiltu għax drajt rutina issa dejjem irid immur għat-training? Jew hemm xi skop għat-training? Jiena għalfejn qed nagħmel li qed nagħmel? Hija forsi ħabba l-bikini? Hija forsi biex inkun iktar b'saħħti? Hija forsi għax illum bilkemm niflaħ nitla' t-taraġ u dak it-taraġ irid nitilgħu? Hija forsi għax jiena għadni żgħira Però diġà qed inħossni tletin sena iktar milli jien. Hija forsi għax għandi tfal jew it-tfal tat-tfal u ma nistax nilgħab magħhom għax naqta' nifsi mix-xejn? Hi x'inhi r-raġuni jew raġunijiet tagħkom dejjem żommuha f'moħħkom għax hija dik ir-raġuni li ħa twassalkom biex tinbidlu, alright? L-oħrajn dawk li ngħidulhom is-side effects għax it-traffic, għax l-għaraq u għax il-ħin u għax m'għandix ċans, dawk ħa jfixklukom. Ftakru fuq għalfejn qed tagħmlu li qed tagħmlu u dak ħa naslu dejjem. Naħdmu fuqha mela? Mela aqdmu biċċa karta. Mhux taħsbuhom l-affarijiet biss, aqbdu biċċa karta u iktbu għalfejn minn issa 'l quddiem ħa tieħdu l-affarijiet bis-serjetà. U bis-serjetà qed nifhem illi intom timxu daqsxejn ma' pjan, ma' struttura ta' x'se tieklu eċċetera eċċetera. kif ukoll, iva, bis-serjetà b'mod regolari, ikun hemm exercise u exercise regolari. Jiena personalment, l-aqwa riżultat li nara huwa li meta n-nies ikunu qed jagħmlu xi ħaġa, xi tip ta' programm, xi tip ta' sessions ġo grupp. Tajjeb, għaliex? Għax inti għedt kelma qabel, għedt kelma wara ma' dak li jkun, forsi ma' sħabek stess illi issa qed ikollok waqt is-session, forsi mat-trainer tiegħek, Forsi anke f'xi każijiet ikun hemm assistant trainer illi forsi anke qed titkellem magħha u dak l-espett, dak is-sens ta' tim ħa jgħin lil kulħadd biex inkomplu mexjin 'il quddiem. Tajjeb, mela dik nixtieq inwasslilkom dil-ġimgħa. Focus, kif jgħidu bl-Ingliż, on the why. Ftakar u ffoka fuq għalfejn qed tagħmel li qed tagħmel. Għax ħa naslu! u hemm ċans kbir li naslu ħafna iktar qabel milli li kieku aħna ma kellniex skop. Tajjeb. Niltaqgħu jekk il-Bambin irid.